Bon, ech sinn net Här a Meeschter iwwert d'Agenda, op jiddwer Fall net ganz alleng. Mais c'est ainsi. Här President, d'Recht op Energie ass e fundamentaalt Mënscherecht, genausou wéi d'Recht op Gesondheet, d'Recht op Bildung, d'Recht op eng gesond Ëmwelt. Déi duerch déi russesch Invasioun an der Ukrain verursaacht Energiedeierecht huet déi deemoleg Regierung dozou verleet, fir am Hierscht 2022 Plafonnementer oder Subventiounen op divers Energiequellen anzeféieren, fir de Gas, de Mazout, de Bensinn, Pellets, déi urban Heizung an d'Opluedebornen. Beim Stroumpräis gouf iwwert de Kompensatiounsmechanismus eng Hëllef agefouert, déi als Zil hat de globale Präis fir all Client op 21 Cent de Kilowatt ze stabiliséieren. Eng Hëllef, déi op Normalverbraucher limitéiert war a nach ëmmer ass, also bis e Verbrauch vu 25.000 Kilowatt d'Joer. Déi heite Regierung huet dunn d'lescht Joer decidéiert, et misst. een déi hëllefen ofschafen, bis op déi vum Stroum, déi halbéiert gouf, well mer erëm an der Normalitéit komm wieren. Datt d'Energiepräisser awer erëm normal gi wieren, dat woen ech ganz staark ze bezweifelen. De Masutspräis ass esou héich wéi virun zwee Joer, mat Subventioune vum Staat awer, soss wieren awer 15 Cents. méi héich gewiescht an ass zwee bis zwee Komma fënnef Mol esou héich wéi 2020. De Gaspräis op den internationalen Echangen ass zwee Mol méi héich wéi 2020, och wann do d'Formatioun vum Präis fir den Endclient méi komplizéiert ass. Mee wat fir en Impakt hat d'Halbéierung vum Plafonnement op de Stroumpräis? D'Salariatskummer huet et berechent, en duerchschnëttleche Stot. muss 270 Euro méi d'Joer bezuele fir de Stroum a 400 Euro méi fir de Gas, vue datt do de Plafonnement ofgeschaaft gouf. En duerchschnëttleche Stot mat enger Wärmepompel muss elo 1.077 Euro méi bezuele fir de Stroum pro Joer an 1.260 méi, wann en en Elektroauto huet. Et war. Här President, net onbedéngt zu gewollt, mee zäitgläich mat der Ofschafung vun den Hëllefen ass och déi nei Tarifizéierung vum ILR a Kraaft getratt. Déi huet awer och en Impakt op d'Finanzen vun engem Stot, laut CSL, dat heescht fir all Stot. Fir d'éischt duerch d'Augmentatioun vun 11 Prozent vun de Réseauskäschten gouf eng generaliséiert Hausse vum Stroumpräis vu 5 Prozent verursaacht. Duerno all Stéit, déi en normalen Energieverbrauch hunn, sinn zwar net. all ze staark impaktéiert, mee mussen trotzdeem eng Hausse tëscht 5 an 8 Prozent verkraften. An déi, déi ëm 10 oder 20 Prozent am Dépassement sinn, wäerten och eng Präishausse tëscht 16 an 28 Prozent erleiden. Dat heescht, am grousse Ganzen gewënnt keen eppes un deenen Ännerungen. D'Regierung verteidegt sech mat Argumenter, déi an eisen Aen an der Fro vum Stroumpräis problematesch sinn, d'Upassung vun der Steiertabell un den Index oder och d'Erhéijung vun der Allocation de vie chère. Deen Impakt wäerten déi Äermst weiderhin ze spiere kréien, well se net am Genoss zum Beispill vu Steiermesure komme kënnen. An d'Prime énergie wäert et och net komplett kompenséieren. Wat déi duerchschnëttlech Stéit ugeet, do wäert just eng Partie vun der Hausse vun de Präisser duerch Steiermesure kompenséiert ginn. A fir déi méi privilegiéiert Stéit, déi an enger Wärmepompel oder an engem Elektroauto investéiere wëllen, déi ginn elo duerch d'Entscheedungen duerchernee bruet. Mee, wéi gesot. Déi heite Regierung ass der Meenung gewiescht, datt mer zréck an der sougenannter Normalitéit wieren an aus deene Grënn, sot den Energieminister, misst een zréck an den sougenannten normale Marchéspräis. Do muss ee sech awer d'Fro stellen, wat gemengt gëtt mat normalen Marchéspräisser, wann ee vun der Energie schwätzt, zemools wann een dovunner ausgeet, datt d'Energie e fundamentaalt Recht ass, zemools wou de Staat souguer laut EU-Recht e Monopolrecht huet, wat d'Preesun ugeet. Wat wier dann den normalen Marchéspräis vun der Schoul, vum Gesondheetssystem, vum ëffentlechen Transport, dee jo gratis ass? Ech weess net sou richteg, wat d'Regierung versteet ënnert normal Marchéspräisser a wat dat iwwerhaapt bedeit an ob et iwwerhaapt Erschwénglech wier ee vun den Argumenter och vun der Regierung fir de Plafonnement ze halbéieren, ass ze soen, datt eise Stroumpräis am europäesche Verglach méi niddreg wier. Wann ech awer d'Statistike vun Eurostat kucken, da muss ee feststellen, datt dat nëmme wouer ass, wa mer de Plafonnement bäibehalen. Mam sougenannten normale Marchéspräis hätte mer ee vun den héchsten Stroumpräisser europawäit, direkt hannert Irland. A woumat huet dat ze dinn? Ma dat huet och domadder ze dinn, datt mer eng ganz aner Opfaassung hunn och vun dat wat normal ass als Marchéspräis wéi anerer. Mir berechnen d'Reseauskäschte mat a wälzen déi op d'Konsumenten of. An do si mer beim Réseau, sollen d'Käschte vum Réseau am sougenannten normale Marchéspräis vum Stroum mat abegraff sinn. An do ass et jo och interessant, wann ech mer erlaben däerf, festzestellen, datt den Här Minister engersäits vun normale Marchéspräisser schwätzt, anerersäits awer och elo net ausschléisst, fir d'Netzer gegebenenfalls duerch de Budget ze finanzéieren. An dorobber stäipen sech och op en Avis juridique, dee ganz kloer seet, datt de Stroum als staatleche Monopol, datt d'Netzer als staatleche Monopol kënnen ugesi ginn an an deem Sënn öffentlech Interventioun net als Distorsioun vum EU-Konkurrenzrecht kënne gesi ginn. Dat seet an der Tëschenzäit jo och d'Kommissioun, d'Europäesch Kommissioun, well si zu enger normaler Denkweis erëm gezwonge ginn ass an agesinn huet, datt déi verschidde Liberaliséierungen net funktionéieren, a méi Misèrveranstaltungen wéi néideg. An deem Kontext muss ech awer och soen, datt ech nach ëmmer net komplett novollzéie kann, firwat dann den Här Minister, wéi e selwer behaapt huet, vun der Kommissioun, der Europäescher Kommissioun, op d'Fanger geschloe krut wéinst dem Plafonnement vum Stroumpräis. Mee bon, dat kënnen mer vläicht herno nach erkläert kréien. Mee wéi och ëmmer si mer ganz kloer dofir, an dat war iwwregens ëmmer eis Positioun, mir brauchen eis do net ze wenden an ze kéieren, mir si ganz kloer dofir, datt d'ëffentlech Hand erëm d'Handhab iwwert de Stroum kritt an iwwerhaapt iwwert d'Energie am Allgemengen. An deem Sënn si mer och der Meenung, datt de Stat säin Undeel am Finanzement vun den Netzer soll eropsetzen an esou matter d'Stéit vun deem Deel finanziell entlaaschten. An deem Sënn wéilt ech och dann och eng éischt Motioun déposéieren, déi ënnerstëtzt gëtt vun der LSAP, vun de Gréngen a vun de Piraten, déi se matdroen, déi d'Regierung oprifft, sech fir eng méi grouss Prise en charge vun den Netzkäschten anzesetzen. Stéit esou ze entlaaschten? Zweetens, wéi sollen d'Tariffer ausgesinn? Bon, natierlech, déi bescht Kontroll iwwer d'Tariffer, dat ass, wann een indigen Energie produzéiert, esou vill wéi méiglech, an natierlech och esou ekologesch an durabel wéi méiglech mat erneierbar Energien. Mir sinn awer do ganz wäit vum Schoss zur Zäit, mir kréien dat net direkt hin. well vläit och de politesche Wëlle feelt. Mee et kann een elo awer och schonn dofir suergen, fir all Stot z'assuréieren, datt Leit u sech wierklech Energie solle kënnen hunn, ouni ruinéiert ze ginn, an awer och anerersäits d'Leit, déi Energie verbëtzen, ze bestrofen amplaz, U sech dat Gepiddels, muss ee soen, wat mer an deene leschte Joren haten, wou dann, soubal eng international Kris entsteet, Regierunge sech gezwonge gesinn, Plafonnementer anzeféieren oder mat Subventiounen ze schaffen, an duerno gi se erëm ofgeschaaft oder erëm nëmmen zum Deel ofgeschaaft an da gi se awer erëm agefuerdert, an datt duerno och nach nei Tarifikatiounen entstinn, wou d'Leit. ufänke mussen ze rechnen, wéini a wat fir eng Maschinn se umaache sollen, fir net ze vill auszeginn. Ech mengen, amplaz vun där komplizéierter Situatioun, wou bal kee méi duerchbléckt, misst een dofir suergen, e méi propperen an nohaltege System anzeféieren. Wat mir also fuerderen, gläicht e bëssen och deem, wat mir ëmmer och beim Waasserpräis fuerderen. Mir trieden an fir Einfachheet, Klorheet a Gerechtegkeet. An dofir wéilt ech och eng zweet Motioun deposéieren. déi och ënnerstëtzt gëtt vun der LSAP, vun de Gréngen a vun de Piraten, wou mer sozial an ekologesch gestaffelt Tariffer froen. Ech weess, datt dat eng komplizéiert Fro ass. Mir wäerten doriwwer duerno diskutéieren. Ech weess och schonn wahrscheinlech, wat gesot gëtt, firwat et vläit net méiglech ass. Mee komm, mir loossen dat emol dorobber ukommen. Mä mir sinn der Meenung, datt kee sech soll ruinéieren, well en normal Stroum verbraucht. a kee soll gestrooft ginn, wann e sech och eng Wärmepompel oder en Elektroauto beschaaft. An déi, déi wierklech iwwerdreiwen, jo, déi solle kënnen och bestrooft ginn. Dofir brauch een och kloer etabléiert Palieren vu Stroumkonsum, an do muss ee och kënnen an deene Paliere cibléieren opgrond vu soziale Krittären an ekologesche Krittären. A Frankräich ass dat och esou, datt se, Do besteet d'Méiglechkeet, fir bei gewësse Fournisseuren ze goen an maartfixéiert Tariffer ze kréien, wann ee wëll oder wann een dat fir richteg hält, well een eng spezifesch Situatioun huet. Mee an der Reegel fir den Otto-Normalverbraucher, esou wéi mir all, gëtt et en ëffentlech fixéierten Tarif an et brauch ee sech och keng weider Suergen ze maachen, Ausser den Tarif mussen ze bezuelen natierlech. Well mer, well wat mir elo mam Plafonnement maachen, u sech ass jo awer och schonn eng Aart Form vu Staffelung, vue datt mer jo och schonn e Plafonnement jo just hu fir Leit, déi manner wéi 25 Kilowattjoer hunn, dat heescht technesch a juristesch misst et iergendwéi och méiglech sinn. Dofir ass eis Propos net nëmme gutt fir d'Biergerinnen an d'Bierger, mee well mir et jo och nach gutt mam Energieminister mengen, och wann e rosen ass, wier et gutt och fir heen, well en dann net bräicht éiweg an Tariffer piddelen ze goen a prinzipiell all Kéiers wann eng international Kris ausbrécht an eng Deierecht entsteet, erëm en neie System z'erfannen. Voilà, hei ass nach meng zweet Motioun, dann soen ech Merci.